Yiw, adɔfoɔ, mema mo akwaaba ba afidie yi so, sɛdeɛ daa yɛyɛ no no. Aane, ɛnnɛ nso, mo nuabarima Felix fa, ɛne yɛsan ahyia mu bio mu. Da biara yɛtaa te Lotto Master, Lotto King, Lotto ho ahwan bebree, na ɛnnɛ deɛ makɔ akɔtwe ɔpini kɛseɛ bi aba afidie so a mato nsa afrɛ no a ne din de Lotto Master. na yɛbɛbɔ pii no ne ama no akwaaba na wɔakyerɛ mu kwan a ɔno nso faa so nyaa ne Lotto Master no ne ne dwumadi a ɔde di ne kwan a ɔfa so de boa nnipa wɔ ɔman mu. Enti yɛbɛma no akwaaba na yɛabisa no na ɔde ne nna ato dwa ama yɛn. Yo, Ɔpani Kɛseɛ, mema wo akwaaba. Yo, Yɛagya wo, na woakɔ mu ɛ. Yo, Nyame adom na wɔnsi hɔ ɛ. Yo, Adwuma mu bɔkɔɔ. Adwuma mu bɔkɔɔ. Yɛda Nyame ase. Yo. Na ɔpanin, mate lotto master, lotto master, lotto master. Ɛda no koraa mmeranteɛ bi baa fie hanom na wɔrebɔ din lotto master, lotto master aba deɛ ɔde ma wo, ɔde ma wo ara na abɔ. Ɛna me sɛ lotto master yi deɛ, enti ɛnna metutu anammɔn baa wo hanom sɛ mereba aba aba abɛhwɛ na mahu wo ankasa ne ɛkwan a wofa so a wode di wo dwuma. Na deɛ ɛdi kan no, ɛkwan bɛn na wofaa so? Yɛka lotto master ankasa, lotto master ne dɛn? Yoo, ɔpanin kɛseɛ, meda wo ase bio. Ɛm sɛ lotto master lotto master no a wote no ɛyɛ me a deɛ nti a wɔn frɛ me lotto master no menim lotto mu papapapapa nti mewɔ aki lotto mu na meyi aba ma wa edile itam biara na amanfoɔ hwɛ dwumadi a meedi no ɛna wɔn ato me din lotto master lotto master. oh okay na wo start yɛ sɛ wo wɔ aki lotto no bɛyɛ mfie sɛn anaa saa tam na wodi mfie bɛyɛ sɛn Ana ɛkwan bɛn na afaa so a wonyaa saa lotto working no ankasa? Mepɛ sɛ mihu. Yoo, meda wo ase bio. Ɛne sɛ me nana te ase no, me nana yɛ obi a na n'ani gye lotto ho paa. Nti tam biara, ɔsɔre biara a ohia lotto paper a, me na ɔfrɛ me na makɔtɔ ama no. Onnya lotto paper a, me na ɔfrɛ me na makɔtɔ ama no because ɔse me ho wɔ lucky. Tam biara mekɔtɔ paper no ba a, otumi di aba. Eyi tu sure ma amanfoɔ di paa. Nti ɛnam so. Nna amanfoɔ bebree huu me a wɔfrɛ me Lotto Master no. Ah, na kyerɛ sɛ usa na wo nana startee sɛ wɔɔtete wo. Yeah. Ah, nti na wɔsomasoma ma wokɔtɔ pepa no ba. Yeah. Na sɛsɛ wo nana no ɔte ase anaa wawu? Oh, sɛbe me nana no deɛ waka baabi. Oh. Na sɛdeɛ wɔsi onim lotto mu a mmerɛ a wɔbɛka baabi no, ɔfrɛ me sɛ saa dwumadie wei deɛ lotto lotto adwuma a ɛyɛ deɛ ɔmfɛ nkɔ asaman no. Mhm. Nti sɛdeɛ ɔsomasoma me a medi lotto akyi no nti, Ɔde lotto paper hyɛɛ me nsa kyerɛɛ me sɛdeɛ yɛwɔ kenaa ansa na ɔrebɛwu. Nti sei no deɛ me nana wuiɛ no ɔse ɔntumi mfa lotto working ne nkwasa maa me nti ɔde biribiara hyɛɛ me nsa hyira so maa me nti lotto ho adwuma na meyɛ wɔ man Ghana wei. Na kyerɛ sɛ lotto master no Wo nana ahyɛ da ahyira so ama wo ankasa ansa aba wotwa n'ani ahwɛ ban. Oh, okay. Na lo yɛ ka loto master loto master a sɛ sɛ m'ahwɛfoɔ ne m'atiefoɔ nyinaa etie. Woma ne sɛn ɛna sɛn na woyɛ no ebi obi tie wɔ pɛ loto yi bi. Wo nhyehyɛeɛ ne te sɛn obi wɔ kɔde ma wɔn ɛmmɔ wo flɛ na wo nya no enti wo deɛ no sɛn na woyɛ no. O Agya, sɛnea me nana hyira som a me no nti no, mhm. ɔkyerɛ me sɛnea yɛwɛke loto no. Mhm. Mo nsɛm mbɛkora mede loto pepa ba. Eti me ba bɛkyerɛw sɛnea yɛwɛke no, na mhm. menyi tu dalet nkyerɛw sisia wɔ pepa yi mu, Agya. Mm.
Enti ɛno no, wobɛyɛ ne sɛn sɛ obi pɛ sɛ ɔnya bi a, ɛkwan bɛn na ɔbɛfa so? Wɔbɛba wo hɔ anaa wɔbɛfrɛ wo? Anaa wɔbɛsɛn ne ne sika ama wo anaa sɛn? Obi a wɔ kwan a ɔfa so ma ne deɛ, wo deɛ no te sɛn? Oh, Ebia wɔ bi repɛ bi, ɔrepɛ two sure, ɔrepɛ three sure. Ɛkwan bɛn na ɔbɛfa so a ne nsa bɛka wo na wanya bi? Agya, ɛkwan a ɔbɛfa so ayɛ me sɛ mewie a mede sika bi bɛto dwa, wo sɛn ne gu me phone so a mede two dalert no bɛma wo, wo sɛn ne gu me phone so a mede two dalert no bɛba na wakɔtwa na wadi. Oh, okay, na kyerɛ sɛ nipa no frɛ wo a Na yɛ sɛ wo de amount no ama no. Na mpatsɔ amount no yɛ sɛn? Amount no yɛ hundred hundred Ghana cedi. Hundred cedi nyɛ sɛ titi sika no one million. Ah, ɛyɛ nokorɛ. Oh okay, ɔsɛn ne sika no ma wa na wode aba no ama no. Ɛyɛ nokorɛ agya. Oh okay, wode ama no ma na na ɛsɛ ɔno nso akɔ akɔ akɔ kotwa. Ɛno ano no. Oh okay. Na agya dɔtɔ dwumadi a yɛdi. Ayɛ a na tam biara dwumadie no obi sɛnde sika no ma na ama n'aba no a na ɔno nso de ama obi dabi yɛnyɛ ne saa yɛnyɛ ne saa because loto no me na n'ahyira so ɔhyira so wɔ honhom mu nti edu baabi nso ɛtumi wura honhom mu kakra nti agya ntumi mpɛ sɛ nɛɛsa aba no mentwa wɔn mu wode aba no ma me matwerɛ me hundred cedi no ama wo na wama me tu suo no na mekɔtwa me nua bi ho kyere no ebusuafoɔ ee maflɔ ma na de aba abɔ tu suo obiara bɛgye nkɔtwa bi yɛnyɛ ne saa dabi dabi dabi yɛnyɛ ne saa wɔn nko a wogye ano akɔ akotwa yoo ɛhɔ no ankyerɛ mu yɛ mimi sɛ megye a ɛhoma buro mi mu paa mekɔfɛ m'abusuafoɔ nyinaa nam de ama wɔn obiara nkotwa ni bi yɛnyɛ ne saa loto deɛ ɛdu baabi a ɛyɛ honhom nti ɛtumi wura honhom so wahu nti tam biara nti na mesɛ wosɛnde sika no pɛ mede ma wo too direct ɛbɛbɔ agya mfeli ti na amanfo atumi di lotto master lotto master no. Ah, nama no na egu screen ase no. Ɛno na egu hɔ no. Yoo, ahwɛfoɔ ne atiefoɔ, nama no na ɔde egu screen ase no. Wɔase wofrɛ no pɛ, ɛno nso ɔbɛsɛn no 100 Ghana cedi na wode ama no, wagye wo lotto number. Wogye pɛ, wakɔ akɔ akɔ akɔtwa. Twa na wokɔ akɔtwa, nyɛ afei na wokɔ akɔfrɛ abusuafoɔ, ɛkɔfrɛ namfofoɔ, wei nyɛ fekubɔ asɛm. Wogyee yɛn nko ara, kokotwa, wotwa wie a, hwɛ ani nnye sɛ yɛ bobɔ a ɛbɛbɔ, ɛbɔ a ɛno ara no. Twa bi na ɛfa yɛ yie. Wei ɔno ankasa na ɔte yɛ a ɔrekyerɛkyerɛ mu de kyerɛ yɛn. Yoo Lotto Master, hundred Ghana yi a woreka yi, ɛyɛ deɛ wode, ebi de register anaa sɛ ɛyɛ deɛ ɔde rema wagye aba? Sɛdeɛ ebinom yɛ no no, wɔsɛne hundred Ghana no a, ɔse ɔde register anaa sɛ ɔde regye aba no. Wo hundred Ghana no, sɛn na ɛteɛ? Yoo, meda ase.
Asɛm wei yɛ asɛm a wabisa mu odu paa. Na hundred Ghana ne deɛ, sɛ wode ma me a, na wode register. Wode register a, every day biara a wopɛ sɛ ohia lotto no, wofrɛ a, mede number no bɛma. Sɛ ohia no Saturday, Monday, Tuesday, every ayi biara a wobɛfrɛ biara, mede number no bɛma. Ɛno yɛ hundred Ghana no a wode register no. Na sɛ wompɛ ne saa no nso deɛ a, na wopɛ two direct no a, wobɛma me fifty Ghana no a, Wahu, ɛnde deɛ mɛyi tu dalɛt no ama, na kyerɛ sɛ mede ma wo a, me ne wo awie. Me ne wo nni awura yi biara a ɔbɛfrɛ me bio. Na hundred no deɛ. Fifty Ghana na ɔde ma wo a, wode no ama no ma no tu sure no a, ɔntumi nsan mfrɛ other day biara nka sɛ ɔpɛ aba no bio? Dabi, dabi, yɛnyɛ no saa. Ɛna deɛ ɛdi hɔ bio nso, ɛne sɛ lotto, lotto, lotto, lotto no, ɛnyɛ time biara na ahwɛ lotto mu a wotumi woapini aba. You want to begin me catch you say lotto ni etimi wura sunsun mu. Mhm. Wahu. Mhm. Na mmerɛ a me nana me mpɛ sɛ magye obi sika me ma n'aba nan mmɔ. Mhm. Wahu nti mmerɛ a me nana de dwumadie ni nhyɛ me nsa no ɔka kyerɛ me sɛ mefa no kuredie ne nantepa mfa nyɛ adwuma no. Na me me sɛnea ɔyɛ adwuma no ewie ne pɛ no mefa saa kwan no so nyɛ adwuma no. Nti mempɛ sɛ magye obiara sika a mema n'aba yɛ mmɔ. Nti ɛtɔ da bi koraa na aba no Mitumi bɔ mpaeɛ anaa metumi wura sunsum kyɛ na na adwuma yɛ ade maa me makoloto mu a mawɛke awɛke a mabrɛ nti mpɛ sɛ na sie no woyi kyerɛ me da yam nti woyi kyerɛ me da yam ampa me nana nso me ne ne ka mekasa a ɔtie because ɔna ɔde adwuma no hyɛ me nsa bi wɔ hɔ a mefrɛ no Anaa mebɔ mpaeɛ atwe ansa na na onipa som asi ama me sika. Na ɔsɛ ɔpɛtu suo no. Mahwɛ pepa mu a mabrɛ. Nti na na merekɔ da yi so me daeɛ na menya ne tu suo na memfa ma no. Sɛdeɛ mempɛ sɛ obiara bɛbɔ me din bɔne wɔ ɔman yi mu. Mempɛ sɛ mɛgye obiara so sika bi a mɛma no aba no a ɛmmɔ yi. Nti na na nso tumi yi wɔ sunsum mu de ma me na wabɔ nipa no din afrɛ ne adi aba no ama no. Na ɛyɛ sɛ worekɔ da no a nipa no asɛne hundred cedi no ama wo no, wogye ne din. na wɔbɔ mpaeɛ afrɛ wo nana aka kyerɛ no sɛ working wɔwɔɛke a sei so wompɛ sɛ ɔbɛwake woabrɛ enti wonna ne ho adi ɛmfa aba no mbrɛ wo ampaneampa wobɛda bɛsɔre no na aba no ɔde aba aba aba bɛka din ne ho ɛde ama na ɔde ama nipa no ɛyɛ no korɔ pɛ ne kɛse wɔkɛnɛ sɛ loto loto ne koraa no ɛna hɔ kwa

Lotto no nna hɔ kwa, yɛntwa no kwa. Wobɛtwa lotto ahu baabi a woretwa wo lotto no na woredi a woatumi adi no yie. Ɛnyɛ afei na wokɔ akɔtwa lotto wɔ baabi na ɔkyena no ammɔ. Menim obi a ɔtwa lotto a ɔnni bi da. Obi nso bɛtumi atwa no nnɛ yi, ɔtwaeɛ a na wadi. Ɛyɛ lucky. Hu baabi a woretwa wo lotto no na nipa no a wotwa lotto no no, ɔno na ɔbɛkyerɛ dodoɔ a wobɛdi ne ɛkwan a ɔbɛfa so a wobɛdi. Woteɛ se ne lotto master ankasa yɛ kyerɛ mu yɛ a wotumi sɛ lotto no wabin mu yɛ paa wabin mu ɔno ane nana na ɛdi agya no sɛnea ɔkyerɛ mu nso mu da hɔ kronkronkronkronkron sɛn ne osika no na ama ne na egu screen ase no wosɛn no hundred Ghana cedi a wagye waba wode odin aka ho wawɛke de ama wo sɛ sɛ owura sunsum nso a obewura sunsum mu na woyi aba no wafrɛ de ama wo. Na wakɔ akɔ akotwa adi. Lotto master, seesei week yi mu deɛ paa na yɛde rekɔ week yi mu? Week yi a yɛsi mu yi deɛ na yɛde rekɔ? Yoo, meda wo ase. Week yi a yɛasi mu deɛ, mepɛ sɛ Ghanafoɔ nyinaa yɛ yie wɔ lotto ho. Nti deɛ nti a week yi no, week yi no mɛyi aba de ama Ghanafoɔ because mahu sɛ Ghana ayɛ den. Wahu? Nti mepɛ sɛ meyi week yi a yɛwura mu yi deɛ, mepɛ sɛ Ghanafoɔ ani gye. Nti mebɛyi two sure, two percent wo sika. Waturu akyerɛ kɔ sɛ Lucy ka sɛ si ara na week yi no emu nyɛ dɛ ma wo. Na saa loto loto loto loto no, ɛyɛ loto bi a ɛho yɛ ahomte. Ɛyɛ sunsum. Wɔn sɛ beginning kaa sɛ sunsum mu adwuma. Wɔn sɛ obi wɔ hɔ a, saa kafeefoɔ kafeefoɔ yi, obi wɔ hɔ a ɔsɛ ne sika bɛtɔ mu. Obi wɔ hɔ a yɛse wasɛnde no abrokyire. Dabi, wɔn wura sunsum ase. Ɛba me hɔ. Wɔn yɛ nwaa ba me hɔ ma meyi loto no ma wɔn secret na wɔn akɔtwa. Du ne nenam na ɔda kaa mu anaa wanya kaa, wobɛfrɛ no sɛ ebia wabla bi na nsu no waba me hɔ ama mayi aba na wakɔ akɔtwa. Nti saa lotto no lotto a yɛka ho asɛm yi, ɛyɛ sunsum adwuma a ɛmu obu paa. Nti yɛbɛsrɛ adɔfoɔ sɛ deɛ mempɛ ne sɛ wobɛha wo ho atua sika no na mede aba no bɛma wo na wode bɛma wobusuani bi anaa wode bɛma obi deɛ, ɛnyɛ yie saa. Mempɛ ne saa. Ɛna sɛ lotto no nso a yɛyɛ no, ɛhu, ɛmu obu paa. Wahu me sunsum no adwuma. Enti mepɛ sɛ obi a ɔretie me biara no, sɛ ɔpɛ aba no bi a, na sɛ ɔtua ne sika no a, ɛfiri week yi ara ti mu deɛ, ɔbɛdi dɛ. Ɔbɛdi dɛ pa ara. Na honhom mu no nso no, wohu sɛ yɛtumi wura honhom mu kakra. Wahu, lotto adwuma, yɛtumi wura ho nsu kakra. Ɛna obi wɔ hɔ a, wobɛma n'aba no, ɔbɛtwa ara ɛmmɔ. Ɔbɛka sɛ ebi a masisi na magye ne sika di. Enti saa onua ko, mema w'aba no a wotwa no ammɔ a, frɛ me. na memfrɛ wo na mennye wo din no, na menwura sunsum na ebia na biribi di w'akyi. Mhm. Obi wɔ hɔ a biribi di n'akyi bɛma na ba ba ba ma otwa a ɛmmɔ da. Obi wɔ hɔ nso a odi ma na na wadi. Nti saa sunsum ayi ne ho adi ɛka loto adwuma ne ɛyɛ ne ho. Nti sɛ mema waba na sɛ wotwa no wɔ ani a, frɛ me na menwura sunsum na menwura wo fie so nha deɛ mhm. obi wɔ hɔ a na ɛnyɛ ɛnyɛ kwa mhm. because me mema aba ma ne mfiri leader mhm. nti mewura sunsum na mehwɛ fie no na biribi di wɔkyi a metumi sɔfo ɛyi saa de ne firi hɔ na mede aba no ama wo wotwa a wohu sɛ ne wadi nti lotko no so ɛsunsum adwuma a ɛtumi wura sunsum mu deɛ atiefoɔ atie nyinaa ne deɛ ɛnkasɛ yɛbɛmo aba no na wode bɛma obi anaa wobɛtwa na wanni. Wotwa na wanni a, mmaa bo mfu. Frɛ me, frɛ number no a ɛwɔ screen so, fa frɛ me na menwura wo sunsum wɔ nhwehwɛ ofie. Ebi kura na nnome ebi di w'akyi, ebi ano akɔbɔ obi apoo, ebi a sika no kura a wode twaa number no, obi sika na wokɔ wiaeɛ ɛna wode kɔtwaa ba no. Ɛyɛ saa deɛ a, ɛyɛ wɔ. Ebia na wakɔbɔ obi apoo na wagye ne sika no na ade abɛtwa aba no a, ɛno nso woaha ɛmmɔ. Nti woabrɛ na te w'anum fifire, wahu na pɛ sika no na wonya aba no a, na wode atwa. Nti sɛ obi wɔ hɔ a woma n'aba no na wakɔbɔ apoo na wakɔbɔ koro no na ɔde bɛtwa sɛ wo mema ma n'aba no nti ɔpɛ sika bebree no nti ne nua sika bi da hɔ ɔmfɛ ma no a na wakɔwia na ɔde bɛtwa ba no ɛyɛ saa no a ɛmmɔ ɛmmɔ nti Fa nokorɛm, wahu. Fa bra bɛtwa.
Ne fa bɛtwa. Na kyerɛ sɛ wohwɛ mu a loto no kora wɔnyɛ sika no aba bɛtwa no kora no wotumi kwan nso san hwɛ nipa no deɛ ɛda n'anim ne deɛ di n'akyi. Nokorɛ. Ɛno no kora nso boa.
Ɛyɛ nokorɛ. Ɛno ne boa kora ma ɔkora wotwa wotumi di yie. Ɛyɛ nokorɛ. Yoo.
Mm, because loto adwuma no me nana ɛna ehyira so de maa me. Ma yɛ adwuma no akyɛ. Me ni obi ahwan bɔda. Mpanyifoɔ nyinaa ba bɛgye aba.

Loto no obi tumi guaki loto guaki aa wɔnni bi da mhm. wahu ɛyɛ sunsun adwuma mhm. na woka asɛm yi ɛhɔ no yɛ medɛ paa wo se kafe kafeefoɔ no ɔma mo blouse yi ebi tumi baa hɔ asɛ wɔ blouse no wobɛhu ano da kaa mu so na wababa abɛgye loto na mene watwa menim obi wɔ hɔ owura kafe no mankyɛɛ yi o sɛ si a na wahete ɔmo nyinaa na kyɛ sɛ ebi tumi fɛ akyiri mu a na ɛkyɛ bɛ ne betwa ne nyinaa yɛ loto ne nyinaa yɛ loto aba ne nyinaa na sɛ wɔn ha wɔn kora sɛ anadwo bɛkɔ akɔtena square kete kete kete a wɔn da dabi dabi dabi akɔtena machine ho biem anadwo a wɔn da yɛn gya nyinaa ma me na me fɛ yɛ sunsun adwuma ma te ne nyinaa fɛ na bɛyɛ a na meyɛ gu screen ase yi ɛno ano bɛyɛ ɛho adwuma fine fine fine ɔpɛni kɛseɛ sɛsɛ week mu paa deɛ na ɛkɔ week mu deɛ paa na sɛsɛ ɛkɔ yɛnim deɛ paa na ɛda yɛnim a ɛkɔ papa kɛ ɔpɛni kɛseɛ meda ase sɛdeɛ week yi deɛ m'ani abere no mahu sɛ week mu ghanafoɔ ho kyerɛ mu nti saa week yi a yɛsim deɛ m'ani abere nti deɛ ne ɛhia me sɛ sɛnde wo sika no sɛnde wo sika no ma me wonya sɛnde wo 100 ghana no Sɛ onya seventy hundred Ghana na week wei deɛ mɛma wasere week wei deɛ mɛma wasere because sɛ wokɔgyina lotto kiosk ho koraa no a wotwa wotua sika na yɛate wo paper ma wo nti wo deɛ sɛnde sika no ma me wo sɛnde sika no a na honhom sunsum no ahu sɛ wo biribi abɛdi me hɔ na me nso sunsum no nso ayi wo lotto aban de ama wo Nti saa na yɛ yɛ saa adwuma yi. Nti sɛ me ne wo kasa yi ɛnɛ awia o, sɛ ɛnɛ anɔpa yi, sɛ atiefo retie me a, me se wo deɛ sɛn de wo sika no ma me sesie a, na ɔkyena deɛ ɛbɛyɛ butubutubutu wɔ Ghana ha. Na deɛ mɛma amanfoɔ ɛbɛdi loto no, ɛnyɛ easy. Nti wo ba sɛn de sika no ma me sesie a, wo ba sɛn de hundred Ghana no ma me sesie a, mɛma wo adi loto. Wahu, mɛma wo adi loto because loto no, ɛyɛ sunsum adwuma na yɛde yɛ. Nti sɛ me wo sika bɛdi me hɔ Na ma nsa mfa aba nam ho a Sunsum no ɔho mpene. Sunsum yɛ nyɛ adwuma ne saa. Ɛyɛ nokorɛ ɛne ɛde yɛ adwuma. Sɛdeɛ ɔkɔ fa obi biribi a sɛbi ɔto wo aduro ɛbɛnya wo no, saa na Sunsum no nso no ɛteɛ. Wo gye obi sika na deɛ ɔpɛ no wamfa ama no a, wahu, deɛ ɔbɛyɛ wo no ɛbɛnya wo. Nti wo deɛ saa sika no a, sɛne hundred Ghana no ma me seesei a, me screen no so, sɛne wo sika bra seesei a, na ɔkyena Monday ɛbɛyɛ butubutubutu wɔ Ghana ha. Ghanafoɔ bɛsere papapapa. Because nea enti a mepɛ sɛ meboa Ghanafoɔ no, ahokyerɛ aba Ghana. Wofa ha na obi resu, wofa ha na obi resu, wofa ha na obi resu. Adwuma nni Ghana. Enti mepɛ sɛ saa week wei deɛ, Ghanafoɔ a ɛtie me ne adɔfoɔ a ɛtie me deɛ, saa Monday, ɛfiri ɔkyena Monday deɛ, Ghanafoɔ nyinaa bɛsere. Nti sɛ deɛ ɛhia ara ne sɛ wobɛsɛne saa sika no ama me kɛkɛ. Wohwɛ screen no so, wosɛnde wie a, na wɔabɔ wo din. Edin no nso, mempɛ aborɔfo din. Mede aborɔfo din bi kɔ yɛbɛwura susu mu. Wahu yi mempa aborɔfo din. Edin a da a yɛde woo wo no, edin no na mehia. Mempɛ sɛ wobɛbɔ aborɔfo din akɛse a dabi dabi dabi because yɛwo yɛde ado a yɛwɔ odu ada a na wabɔ yɛ woku ada a mhm bi kɔ yɛbɛwura susu mu akɔhwɛ woku ada no yɛwɔ hɔ ɛwɔ susu mu o ɛda yɛde o ɛnyɛ sɛ loto ne nko ara na yɛwura ki o bɛtumi yɛ susu mu so adwuma yɛwura susu mu yɛ susu mu adwuma nti mempɛ sɛ wobɛsɛ ne wo sika no na wodi aborɔfo din aka ho fa ɛmu fie din efie din ne ɛde woo no because yɛde bɛwura sunsum ahwɛ adeɛ nti ɛnna wotie me nɛ sɛ a sɛnde sika no sɛsi a bi fam no so wahu sɛnde sɛnde sika no hundred Ghana no sɛnde wahu na hundred Ghana no agya sɛnea mdi kan kan a wo sɛnde a na wode register na wode wo din aka ho sɛnea every week biara every ayi biara no wobɛtumi afrɛ agye number wahu Wobɛtumi afrɛ agye namba no ɛrɛsidi no nipa no sɛne a ɛno no ɔde arɛgyista ɔde rɛgyista a wama no code na watumi de agyina so ɛne tɛm bia wɔfrɛ a watumi de agye aba ɛno ne asɛm no ɛno ne nkɔmmɔ ne yɛɛbɔ sisi ɛno deɛ ɔsane mmerɛ Ghana ne deɛ wɔgye no code ɛne tɛm no ɔbɛtumi afrɛ ɛde agye aba Fifty cedi no deɛ wo nya koom. Dabi dabi ɛnde wo yɛ yaa na wo nya aba no straight. Wo gye wie a wo ntumi nsan mfɛ ngye aba no bio. Agye wo asan atu ya. Ɛnokorɛ ɛnokorɛ ɛnokorɛ paa. Nti ɛno ano fi. Nti sɛ nadɔfo retie me deɛ a ɔkyena Ghana ɛbɛyɛ butu butu butu. Nipa bɛsere papa. Wo nya sɛ bi sika na wo de wo din no ka ho pɛ. Me wura sunsum anadwo yi a na no kura me wura sunsum ayɛ loto ho adwuma me wura sunsum bikɔ me nana maa me nneɛma bi a ɔsee da a m'ani bɛbere no na me wura sunsum no mefa saa nneɛma no nyɛ me ho na me nwura mu na menyi aba ɛma Ghanafoɔ ni na Ghanafoɔ amɛka sɛ loto master yɛ atorɔ me me adwuma na meyɛ no ɛnyɛ atorɔ adwuma na meyɛ Ɛna me nyiw sika nso naadaa wo. Dabi me nana wankyerɛ me saa. Adwuma no ho te. Adwuma no ɛhɛn. Adwuma deɛ woyɛ ne yie a ne ho te. Na me adɔfoɔ nso etie me de aba ne ma wo a ayɛ akae me. Wokotwa na ɛbɔ a mesi no ma wɔn ama me kakra because ɔtɔfoɔ ntɔ ɔsafoɔ nsa ne ho yareɛ. Na nka lotto aba yi nka me nka me ara mɛba akotwa but ɔsafoɔ nsa ne ho yareɛ. Ɛna deɛ yɛma hwehwam deɛ no ɔmfa ne nsa kwa.
Nti Nyame yɛ adom na sɛ aba no me yi ma wo na ɛbɔ pɛpɛpɛpɛpɛ kakra wɔm biara no me nso fama me na tam biara me nka wo na me wura sunsun mu kɔ sunsun na yɛ wura no yɛ totɔ nneɛma bi de wura sunsun mu wahu ɔkɔmfoɔ koraa sɛ wɔwɔ kɔm a mhm. wɔn sɛ n'akɔm ba wɔtumi ɛyɛ nneɛma nneɛma nneɛma ti sɛ loto ne nso yɛ meme sunsun adwuma sɛnea obiara wɔ ne dwuma ɔyɛ no loto ne nso yɛ meme sunsun adwuma meyɛ wahu mayɛ adwuma no akyɛ Enti sesei no deɛ ɔpɛ a sɛnde sika no ma me sesei a hwɛ stream no so na sɛnde sika no na ɔkyerɛ no ande Ghana wɔn bɛsere papapapapa wɔbɛhu sɛ wɔn ate papa bi di wɔ radio so anaa TV so a yɛfrɛ no Lotto Master na yɛ me ara na yɛ me ara na meyɛ saa adwuma no yɛ Lotto ho adwuma no enti sɛ ɔdafoɔ tieni a Send wo sika no sesie aa. Send sika no sesie aa na ha nyɛ TV so a na aha nyɛ ayi a ka mpanyin mɛbɔ mpanyifoɔ bi din ka ti a ka bɛ ta wɔn mu mɛmmɔ mɛmmɔ ka mɛbɔ boys bi din ahaa nti adwuma no so yɛ nyɛ ne saa sɛnɛ wo ka ɔka sɛ titirifoɔ tumi ba hɔ efie suma ase bɛgye no.

Hundred cedi na wɔde ama wo na wɔn nso agye wɔn aba na wɔakɔ akɔ akɔtwa no. Kweli kɛseɛ no, afei a mede me dwumadie rebɛkɔ awieɛ yi, mɛsrɛ adɔfo ne atiefoɔ sɛ lotto no ɛnsunsum wo adwuma. Mempɛ sɛ wobɛgye aba no a wode bɛma wo nua anaa wo ba koraa na wode bɛma me. Ɛna mede aba no ma wo a, mɛmfa nsoma obi sɛ ɔnkɔtwa mmra wo. Wo ara kɔtwa w'adeɛ. Wo ara kɔtwa w'adeɛ.
Ɛna wotwa lotto kiosk no mu a wokɔtwa no, mɛnkyerɛ papa no sɛ wogye aba no wɔ lotto master hɔ. ɛsɛ a wotan wɔn nso bɛtwa bi kɔdi nkɔmmɔ wɔn nso bɛtwa bi hwɛ awɔfo wotwa wɔ ade a obi wɔ kɔ yɛ ɔsɛ wɔ yɛn fɛn mu obi ahun abɔ wɔn kɔ gye wɔ ha wɔ sɛma mi nfɛn mu obi nti twa ma mi nko ha ɛnna wo de kyerɛ no kora nkɛyɛ nti saa de nka wo de kyerɛ no kora de kyerɛ nkɛyɛ ɛnna ɛtiri sum ne ase mpɛ saa

Wate? Kae me. Why? Saa Memeda wei a ɛba yi deɛ, ɛbɛyɛ butubutubutubutubutu because Memeda a ɛba yi yɛ m'anigyesɛm a me nana de saa tumi no hyɛɛ me nsa nti sɛ Memeda biara bɛdu deɛ a, na m'ani abere. Wo sɛn no gu me phone so a, mede two dalert no bɛma wo. Wo sɛn no gu me phone so a, mede two dalert no bɛma wo na woakɔtwa na woadi. Loto, loto, loto, loto no, ɛnyɛ time biara na ahwɛ loto mu a wotumi w'apini aba. nti wɔn sɛ beginning mi ka kyerɛ sɛ loto no yɛtumi wura sunsun mu na ɛgya loto dwumadie a yɛdi ayɛ anatam biara dwumadie no obi ɛtisɛ di sika ne mu anaa ama n'aba no a na ɔno nso de ama obi dabi yɛnyɛ ne saa mm. yɛnyɛ ne saa because loto no me na n'ahyira so ɔhyira so wɔ honhom mu nti edu baabi nso etumi wura honhom mu kakra oh. nti ɛgya tumi mpɛ sɛ nɛɛsɛ aba no mentwa wɔn mu wode aba ne ma me matua me ɛbɛsi di na ma wo na wama me tuusuo no na mekɔtwa me nua bi ho kyerɛ no Ebusuafoɔ ee ma floor ma na ɛde aba abɔ otu so obiara bɛgye nkɔtwa bi yɛnyɛ ne saa dabi dabi dabi yɛnyɛ ne saa yɛnyɛ ne saa wo nko a wogye ano akɔ akɔtwa yɛnyɛ ne saa yoo ɛhɔ no ankyerɛ mu yɛ mimi sɛ megye a ɛho mɔborɔ mi mu paa mekɔfrɛ m'abusuafoɔ nyinaa nam de ama wɔn obiara nkɔtwa ni bi yɛnyɛ ne saa sɛdeɛ week yi deɛ m'ani abere no mahu sɛ week yi mu Ghanafoɔ ho kyerɛ wɔn ti saa week yi a yɛasi mu deɛ m'ani abere ti wodeɛ neɛ hia ne sɛ sɛnde wo sika no sɛnde wo sika no ma me wonya sɛnde wo 100 Ghana no

Ɛne adɔfo a etie me deɛ. Sɛ Memeneda bi ɛbɛdu deɛ a yɛbutubutu na Memeneda a ɛba yi deɛ Agya ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ easy koraa me ɛne deɛ three dallet Memeneda biara deɛ mɛyi three dallet meyi three dallet saa Memeneda wei deɛ nti deɛ hia sɛ ɔbɛsɛnde wo sika no na wa register kɛkɛ na saa Memeneda wei a ɛba yi deɛ Meyi tere direct, ɛno koraa mayi aba no awie dedadeda. Nea enti a meka ne saa ne sɛ, mmerɛ a me nana rebɛkɔ baabi, me nana deɛ no, ɔbɛka baabi no, ɔka baabi me meda Saturday. Nti Saturday no a ɔbɛyɛ yi na ɔhyira me saa Saturday no, n'anwummere ɛna ɔka baabi. Nti Saturday biara bɛdu deɛ a, ɛyɛ ne berɛsɛm. Na lotto king, lotto king, lotto king, ebi bɔɔ mo ho samena ne. Wohu sɛ na mempɛ sɛ nka mɛba fidie so abɛyɛ dede. Na mete a obi bɔ ne ho nsamrane. Obi si me yɛ loto king, obi si me yɛ loto wei, obi si me yɛ loto man, ebi si me yɛ superman, ebi si. Ɛna mese daabi, mentena hɔ ma mmra loto master. Me nso mewɔ hɔ deɛ, mentena hɔ. Nti na mayi me ti a na meba fidie yi so na makɔ nka wɔn nyinaa na Ghanafoɔ ahu sɛ ampa loto master bi wɔ hɔ a ɔsen loto king ne loto ahe no nyinaa. Nti saa Memenda ba yi deɛ, Memenda wei. Aba na ɛnka tubu tubu tubu ɛnka machine nim ɛnka mu ɛnka machine nim mimi da wei deɛ saa baabi ɛbobɔ loto no mhm. mia mi kɔ hɔ akɔsi sɛ mma na ɛba na gu machine nim mhm. ti saa mimi da wei no deɛ ɛnyɛ agorɔ die paa yɛwura sunsun mu yɛwura mhm. sunsun mimi da wei three numbers direct ɛbɛbɔ nti ehia sɛ ɔbɛ sɛndi sika na ma mi wonya sɛndi gu phone ni so yɛhwɛ screen ni so na sɛndi sika na ma mi kɛkɛ. na mi nni nisa mi mi nisapɔnti o mhm. ɛgya mi nisapɔnti ghanafoɔ mhm. ebi sɛdeɛ na mi mpɛ sɛ mi yi mi ho adi apie mhm. na na mi mi yɛ no wɔ kwakuam kwakuam na sɛdeɛ ghana ebi bɔ wɔn ho mmara ne wɔ ghana no na no to ma sam si ɛsɛ mi so mi pie mi ti yi mi ti na a ah, na mi nso ma ghanafoɔ di dɛm eti na na mi ti fidie kɛseɛ so a ɛgya mi ne wodi saa nkɔmɔ eti saa mi mi da wei di ɛgya three numbers ɛdɛm paa three numbers mi kɔ wura sunsun mu. Three numbers yi to deɛ hia sɛ ɔbɛsɛnde sika no sɛnde sika no a ɛnni late korakorakorakora to deɛ sɛnde sika no gu phone no so ma me sisi a sɛnde sika no ma me ɛgu phone no so na ɛnni late saa meme da wei no nti wosɛnde nso afa wo din ɛka ho ɛna meka sɛ mempa borɔfo din no
fie din na ɔde aka ho nti saa meme da wei deɛ Nka aba na nka machine ne fam. Nka metu deɛ sɛ nti sika ne ba me sisi ara. Amanto no yɛ hundred hundred Ghana cedi. Hundred cedi nyɛ sɛ titi sika ne one million. Ah, ɛyɛ nokorɛ. Oh, okay.
Ɔsɛn ne sika ne ma wa na wode aba no ama no. Ɛyɛ nokorɛ gya. Oh, okay.
Wode ama no ma na na ɛsɔ no nso akɔ akɔ akɔ kotwa. Ano ano no. Oh, okay. Edu baabi a ɛyɛ honhom nti mm-hmm. etumi wura honhom nso. Wahu nti tam biara nti na me so sɛn de sika ne pɛ me de ma o. Too direct ɛbɛbɔ agya mi nfeli ti na amanfo atumi di loto master loto master no. Ah, nama no na egu screen ase. Ɛno na egu hɔ no. Yoo, ahwɛfoɔ ne atiefoɔ, nama no na ɔde egu screen ase no. Wɔase wofrɛ no pɛ, ɛno nso ɔbɛsɛn no 100 Ghana cedi na wode ama no. Wagye wo loto number. Wogye pɛ, wakɔ akɔ akɔ akotwa. Twa na wokɔ akotwa, nyɛ afei na wakɔ akɔfrɛ abusuafoɔ, ɛkɔfrɛ namfofoɔ, wanya fekubɔ asɛm. Wogyee yɛn nko ara, koko twa, wotwa wie a, hwɛ ani nni sɛ yɛbobɔ a ɛbɛbɔ, ɛbɔ a ɛno ara no. Twa bi na fa yɛ yie. Wei, ɔno ankasa na ɔte yɛ a ɔrekyerɛkyerɛ mu de kyerɛ yɛn. Nti ehia sɛ wobɛsɛnde wo sika no na woarɛgyista kɛkɛ. Na saa Memen da wei a ɛreba yi deɛ, mɛyi tre direct. Ɛno koraa mayi aba no awie dedadeda. Nea nti a mereka ne saa ne sɛ, tre numbers, ɛda mu pa ara, tre numbers, mekɔwura sunsum mu. Three numbers yi to deɛ hia sɛ ɔbɛsɛnde sika no sɛnde sika no a ɛnni late korakorakorakora to deɛ sɛnde sika no gu phone no so ma me sisi a sɛnde sika no ma me ɛgu phone no so na ɛnni late saa meme da wei no nti wosɛnde nso afa wo din ɛka ho ɛna meka sɛ mempa borɔfo din no fie din fie din na ɔde aka ho nti saa meme da wei deɛ ɛnka aba na ɛnka machine ɛnkam to deɛ sɛnde sika no ma me sisi a Yoo Agya, ɛneɛ bere ni nti yɛde wo bɛsi ha. Yɛbɛda wo ase paa, yɛ bere na yɛ bere ama yɛn nti yɛbɛgya wo asi ha. Yɛda wo ase, Nyame nhyira wo sɛdeɛ Saturday yi a ɛreba yi aba no ɛnkɛm wo deɛ, yɛn nso yɛaboa yɛn ho ɛrehwɛ w'anim. Yɛde yɛn kra din ɛne yɛn sika no ɛresɛn no wo ne yɛagye y'aba no bi. Nyame nhyira wo. Ahwɛfoɔ ɛne atiefoɔ, wei deɛ mo ara mo nsɛm pa o, moahu bi. Lotto master no ankasa na ɛwɔ ha na ɔno ato no nom tuo no. Ebi sɛ mede lotto king, ebi sɛ mede deɛ deɛ. Ebi wɔ hɔ ɔma wo aba no a, wɔse wogye pɛ, wokɔtwa a, twa na ɛnnuru sei, ntwa ma no mmuru sei. Wei deɛ wɔse deɛ w'ahoɔden bɛso no. W'ahoɔden bɛso Ghana commercial bank sika nyinaa koraa a, wowɔ w'ahoɔden no kɔtwa. W'ahoɔden bɛso 50 million a, wo nso w'ahoɔden, wo nso w'ahoɔden bɛso two cedi a, w'ahoɔden no no. Me, menim baabi a m'ahoɔden bɛso. Ka me ho no yie na Saturday wei yɛnkɔ nkonkotwa hundred Ghana cedi yɛnfa su aba no a egu screen ase no ne yɛnkɔ yɛnfrɛ no yɛn register nfa hundred Ghana cedi no ma no ɛno ara ne wo fie din na wɔnhwɛ deɛ edi yɛn anim ne deɛ ɛwɔ yɛn akyi sɛ sunsum bi ha yɛn a sunsum bi nha yɛn a ne yɛ tiri ho kwan ara yɛnfa nkɔ nkɔgye aba ne yɛntwa ne yɛndi Ghana yɛbrɛ yɛwɔ haw obi wɔ hɔ a ɔpɛ sika de akɔ court obi yare da hospital ɔnya bi wokɔ a yɛbɛdi wo atɛm mpanifoɔ no ankasa bi ɔsɛ nka ɔbɛtumi abobɔ mu din Wɔnam esum ase rekɔgye. Me ne wo, yɛn nso yɛnkɔ na yɛnkɔgye bi na yɛmfa nyɛ yie. Yɛ bere na yɛ bere, te mede wo bɛsi ha, makra wo, bye bye.